Mae o 'di bod yn gyfla i fi ddatblygu fy sgilia artistig i o fod yn gweithio yn weddol fach ag yn fanwl ar y cyfan i weithio ar raddfa fawr mewn gofod benodol.
Dyn ni 'di bod yn ffodus iawn i gael cefnogaeth gyrfaol trwy Llwyddo'n Lleol. Mae di'n galluogi ni i gefnogi ac ymestyn sgiliau rhai o'r bobl ifanc oedden ni'n gweithio gyda nhw eisoes, ond hefyd i gyd-weithio hefo pobl newydd, da ni wedi bod yn awyddus i dynnu mewn i'r bwrlwm a rhoi cyfleoedd iddyn nhw hefyd. Ar yr un pryd yn datblygu'r busnes wrth wneud hynny. Fe brynon ni'r adeilad, yr hen llofft hwyliau, felly nôl yn 2018, a sefydlu'r cwmni yn 2020, ac wedyn mynd ati i adnewyddu Yr hen lloftwyliau i fod yn far caffi bwyty. O ddydd i ddydd dwi'n gweithio ar yr ochr hyrwyddo, yn cadw llygad ar y wefan a hefyd yn gweithio ar yr cyfryngau cymdeithasol. Oeddan ni'n wyddys i ddatblygu'r elfen, yr elfen fwydlen, ac yn hynny o beth yn cefnogi Rhys Grail a Cerwyn yn Prif Gogydd a Rhys Grail yn gweithio yn y gegin a hefyd blaen tŷ i ddatblygu sgiliau. Rhys wedi cael mynd lawr i weithio hefo Crwst yn Aberteifi. Cerwyn wedi bod yn gweithio hefo cogyddion uh, lleol um, cyfarwydd i nifer uh, brodyr, uh, brodyr Barry o'r Marm Graths. Dyn ni hefyd wedi bod yn gweithio ar yr elfen y wefan um, a hefyd yr elfen cynnwys ar y uh, cyfryngau digidol ac allu'n gweithio efo Dion ar yr elfen ddigidol a hefyd hefo um, Daniel Strello i ddewis a datblygu system archebu ar-lein ac wedi galluogi iddo fo i gydweithio efo cwmni o Ddenmarc i ddatblygu um, system fydde'n galluogi ni i gael presenoldeb y Gymraeg yn amlwg yn y system hwnnw, lle mae hwnna wedi bod yn ddatblygiad pwysig iawn i ni fel busnes. Uh, mae Lea yn actor uh, sydd wedi symud yn ôl i'r gogledd uh, a mae hi yn allweddol wrth ddatblygu anian, sef cymuned i bobl ifanc llawrydd proffesiynol yma yn yr ardal. A wedyn wrth gwrs Manon, sydd wedi cael ei chomisiynu ar gy- i greu'r murlun yy a mae 'di bod yn bleser mawr cydweithio gydag artist lleol yy i greu y gwaith campus yma yy sydd yn rhan annatod nawr o ffabric yr adeilad. Dwi 'di bod yn gweithio ar yr murlun mawr tu ôl i fi sydd ie wedi bod yn brofiad difyr a profiad newydd yym felly mae 'di roi cyfle i fi yym ia, addasu a datblygu fy sgiliau. I ddechrau, wnes i gwneud chydig o frasluniau a hel syniadau wrth gymryd ysbrydoliaeth o'r lannau'r Fenai a darnau Wymmon ac yr yym yr arfordir a wedyn trio trio meddwl sut fysa dod â'r brasluniau bach yn yn fwy ac yn gweithio ar raddfa fawr ro'dd yn fel yn llifo o un un pen i'r llall rwy- dwi'n lwcus iawn o allu bod yn gweithio yn Gymraeg a chyd-weithio yn Gymraeg. Mae o'n ia beth sy'n teimlo'n naturiol a ia dwi'n teimlo'n ffodus iawn allu gneud hynny. Dwi'n meddwl bod creu a parhau i greu gofod lle mae pobl ifanc a pobl a theuluoedd yn teimlo bod yna le iddyn nhw yma, bod yna um, awyrgylch anffurfiol, croesawgar, Cymreig. Hynny yw bod y Gymraeg yn gwbl naturiol o'r funud da chi'n dod mewn trwy'r drws. I ni, mae gallu gwireddu hynny uh, wrth symud ymlaen yn, yn gwbl allweddol.